akarara nemukadzi wangu ende akanga achitoratidza kuti munhu akanga asina kana kutombodzivirira kana kutopfeka kana protect ndakatombofunga nechepaya kuti kasahafitiwi nekondomu hanzi kutya but ane makore 43 ekuberekwa mhosva yakandiita ndikwanise kunge ndiri pana panhasi mhosva yemukadzi wangu ndakamubata nechikomba Munhu wandakatora achiri mhandara chaiyo chaiyo pasina kana chipomerwa chiripo kuti munhu akanga aziva murume ndakatanga kugara naye kwenguva yakakura anga ne makore mangani wo nemakore mangani iye akanga ne makore pandakamutora ini ndandine 23 ndandine 23 years mm. iye ane 22 alright okay saka chii chakaitika chitaura iye ndiinaye ndichigara naye ini ndandiri munhu akanga ari driver wemarori ndaidriver wemagonyeti alright ndaidriver ndichiinda kwakasiyana siyana wokunze kwenyika mm -hmm. but iye ndichimusiya neshamwari dzanguwo dzandaimboya nadzo kumba uyezve iye achidzionawo Hazvina zvai, hapana zvandaimbofungira kana kuti pane zvimwe zviripo but imwe shamwari yangu yakazonzvengawo nerutivi nobva yakutanga kufambidzana nani nemukadzi mm, wangu izvo zvino ndo zvakatanga kufambawo ndakuudzawo nefamily yangu ichinditaurira kuti ah, maitiro awo kuita ya liberty haasi musoro urungodyihwa apa uchingodyihwa ndikati mune muchireva tichi ndivana sisi vangu vaidaro but ndakatozozviona zveshuwa ndegawo zuva iroro pandakazotanga kuzivawo zveshuwa ndatovaona asi iye akakwanisa kutiza kubva panzvimbo iyoyo ure wakava uri kumhanya liberty nyatsotaura tinoda kunyatsoona firimu racho racho rese wakavaona kupi chiti nyatsotaura ndakabva ndabva ndibva ndazoenda kakati bva ndazovaona unyatsotaura nyaya yacho yese ee eh, ndakazobva inini ndobva ndaenda kunove ndiko kunonzi kugokwe kwane mbudziya ndo kwawaigara gokwe kwane mbudziya ndo kwandaigara panguva idzodzo saka ndabva ndichinda kwane mbudziya ndakabva ndanosvika ndichisvika ndakabva ndanoona dho rakashama rakavhuriwa windo rakavhuriwa mhm. pamba paya ndikashamisika kuti nemhaka yei hey, eh, mai tsakani vatora nguva yakadai so vakavhura hwindo nguva idzi wakanga pari pakati peusiku nguva kuma past past 12 eh. eh. ndakanosvika zveshuwa ndichinosvika paya ndakanotarisa kudai so ndikaona ah ko hasi jabu here uyu driver umo wandioshanda naye akarara nemukadzi wangu ende akanga achitoratidza kuti munhu akanga asina kana kutombodzivirira kana kutopfeka kana protect kuratidza kuti ndisingawo ndichitoona zvese ndakatombofunga nechepaya kuti kasahafiti une kondomu hanzi kutya izvo zvakanditoresa nguva nekuzvifunga wakatarisa ndakatarisa
ndakatora eh. nguva ndiri paya paya ndo pandakatozonodaidza pari zvino ndichimuti Alright.
Apa uri pahwindo. Eh. Vanhu vari mumba. Vanhu vari mumba. Havasi kuona kuti paita munhu akatarisa. Havasi kutombozoona kuti paita munhu akatarisa. Ndakabva ndanoti ndopakati pengeno nepahwindo paya paya. Mai Tsakani vachinondiona vakabva vanobvunza zvikanzi ah Liberty auya. Nhasi hapaperi zvakanaka pano.
Jabu akabva di Jabu akazama kuda kubuda nobva anobuda pandakanotendera nchinda nekudhoo akabva anorova windo sezvo pava pasina mabhagila bus jabu akabuda anobva atoenda ini pandakanzwa windo richirokwa ndakanotenderawo nchidzoka futi kubva kuya kuya kwandaida kuenda kudhoo ndichinomira pawindo pepe mai tsakani pawakada unobuda ndandine banga randava ndiinaro hmm. reudzi rwooka jabu anga akwanisa kupfeka hembe akatongobuda asina kana mbacha asina kupfeka e. haabuda asina kupfeka right eh eh ndobva ndano nebanga randandinaro ndakabva ndanojambira ndichinopinda nepahwindo iye akambozama kutiza ndakabva ndanomurova four rounds pabva pachest pachest pake nobva anodona pasi akati chi akangoti a ah, baba watsakani mandiuraya ndikati zvivi zvako ndozvawafira
but before usati wamubaya akamboti sorry here pane zvaakambokwanisa kutaura haa aingochema chete hapana chimwe chakakwanisa kutaura asingati sorry haana kana mbobvira ati sorry mamusina vana mese ndandine vana naye four matwins mukomana nemusikana mukomana nemusikana
vana va vari kupa apa vana mumwe vamwe wacho vakanga varipo vamwe vakanga vari kuchikoro
vakura zvakadii haa vakura vamwe ndeva 98 vamwe ndeva 2003
hei vavaripo vakamuka vanga varipo kumuka nechiitiko ichi nekuti pandakavamba baya nebanga ndopa vakanyarira hapana kuzombunzuka mhere mhere vana vanga vakatovata asi ndakatozoenda kwavari ndichitomumutsa ndichitoti ah tsakani uya kuno mai vako ndavauraya ah anga nemakore mangani Akanga ave ne 16 years. Makatoonomutsa mukomana musikana? Mukomana.
Mukati huya uone amai vako ndavauraya. Ndavauraya.
Zvikanzi chiko chamaurayira mama ndikati mama wako ndavaurayira kuti ndavabata vane chikomba. Vane chikomba. Eh. Zvikanzi zveshuwa ndikati hongu. Mukomana uya zvikanzi zvechokwadi jabo anga achitombori panapa. Ende anotoswera achitovi chi aitovi pano but tasingaziviwo zveshuwa kuti ndozvavanoita sei. Zvavari kuita na mama. Zvavari kuita na mama.
usiku usiku saka wakabva wadini ndakabva ndangonobuda inini ndobva ndataurira mwana kuti ndiri kudzoka pari zvino ndinochinja ndoda unozivisa vabereki vanhu vamai vako kuti ndo zvandaita apa yakanga yatove nhambo yekuti ndikwanise kuita sei ndakutotiza mhosva
right wakabva waita sei ndakabva ndobva ndaenda kunonzi kwomujeli kubhinga Mhm. ndakanosvika mm -hmm. ekukwekwa ndobva ndatanga kutotsemurawo hove nevanhu vaiuya nemafish bonga ukatonogareko ndikatonogarawo zvinokwana kuita one year six months ndiri ikoko oh. yeah. asi pakatozoitika mukomana akazosvikawo kumaraini kweduwo kunove ndiko kwekoko achinosvika kumujeri kuya kuya pandakangomuona ndakabva ndatoziva kuti mahwani atotanga orit pauri uko kwawakuita zvezvehove zve, zve uri kuziva here kuti kumba zvakamira sei wanga une any communication communication yekumba ndaive ndiinayo ndaiibatawo nevamwe vanhu vaimbouyawo plus zisanganisirawo hama dzanguwo dzaitombovaikuudza kuti zvakamira sei zvakamirawo sei
akabva azovigwa eh mukadzi akasara anobva avigiwa but kutovigwa kwese kwakatoitiwa indanisisipo asi maitoudzwa ndaitoudziwawo
uyezve ndaitobvunziwa kuti pane zvinhu here zviri kutomboitika kwauri kana kuti uri kurasawo njere here ikoko ndikavaudza kuti kwangu kunongu zvinhu zvese zviri bhoo ende ukutosvikawo pari nhasi ende zvinhu zviri bhoo ndakatoona kutoti mwari chaiye chaiye pamwe ndiye akanga aitawo nzira yakafanana naye yokuti zvigodarika zvakadaro
Oh, saka wakazobatwa sei? Eh, mabatiwo andakaita musi wandakabva kumujele kunoyo ndiko kubhenga ndinopinda mubhazi. Mm. Ndapinda mubhazi makanga mune maCID aivepo akanga achiziva inini uyezve ndakato vamwe wacho ndakatoita navo. Asi vavatoya kuzokutsvaka. Vakanga vasina kuya kuzonditsvaka. Eh. Vaitongofambawo sevanhu vaingozvifambirawo. Eh. Asi vari vanhu vari kungozvifambirawo panguva idzi ndopo vakanditi chii? Ndakatozoti ndichitono ndipepo. ndopandakazonzwa zvichinzi ah bhazi ngaritene ripinde nemupolisi umu bhazi richipindawo mupolisi wakabva watonosvika pandiri wanobva watondiaprocha wakati ah wasungwa asi iwewe ndiwe libert kwirira ndikati hongu ndini ndiwe wakauraya mukadzi ndikati hongu ndini handina kana chandakavarambira hapana chavakandiita kana kundirova kana kundishungurudzawo zvepero mva matobuda ndobva tatoburuka ndobva tatonosara isusu tiri pagokwe center papolice
okay mm. kubva wasungwa bva waenda kukoti ndobva ndaenda kukoti ini ndobva ndatongiwa wakapuwa makore mangani ndakapuwa 20 years ndobva ndabvisiwa 10 ndobva dzasendekewa parutivi sabva wasara ne10 ndobva ndasara ne10
okay.
pawakazosungwa hama dzakauya here kukoti Hama dzangu pandakasungwa akangouya chete ndisisi vangu ndo vakauya vamwe vese havana kungouya. Vabereki vakoma vaningi nanzvadzi. Eh, vanganga varipo kusanganisirawo nenana tsano nevamwe hama dzemudzimai dzaivepo but vaingotaurawo kuti hachokwadi zvakaita mai tsakani zvakatotirwadza sezvo uri wemunhu akaita kubvisa mari chewe munhu akaita kukumbirwa ndiye munhu angadaro ah. wakanyatsoroora ndakanyatsoroora ndikabvisa mari yangu ndikatosarawo ndiri pazero inini ndakutotanga new life maererano nekuwesta mari kwandaa ndaita asi kana ko vana haa vana varipo vari kuchengetwa nani vari kuchigona vana vangu vari kuchengetwa nasisi vangu umwe womukomana womunhu anotoshandawo anotori pathree brigade musoja ipapo
vanomboya kuzokuonai Haa pari zvino ave nenguva asingauyi hake kuzondiona. Mune hama here dziri kukona? Haa pari zvino kubva pandakabva kubhuroya handina kana hama iri kuuya kuzondiona pano. Vari kuziva here kuti maakuharare central prison? Ndakambozama kufonawo veriyabho vakati ta ah, nhingikiri mafoni ari kunetsa nhingikiri yako yaita sei yadavihwa but ah kudavihwa kwacho nemauyiro avaimboita kukame nekusauya kwavari kuita pano ndiri kuona kunge pasina reply yakanyatsosara yakajeka chaiyo kunani kuna sisi kunewo vacho vekureya bhuti wakafona here kana kuti oh, havana havangamboregi kuuya munhu aiuya kuzondiona ukami apa ndave kuno kuya achigara achi kuharare orit oh, okay yeah. e, saka munhu ari muno muharare wamuda kuti azokuonai anonzani anonzi obert kwirirai ndiye mwana wenyu munin'ina wangu womunin'ina wenyu mm.
okay message muda kuti chikwa ndoda kuti awe uzondionawo pano paharare central handiti ka eh, tichimbokurukurawo pau panapa paholiday Alright. eh, and then ko pazvikwanisiro zvinhu zvamungada kubatsirwa nazvo ndongodawo zvesewo zvakasanganisira kuitawo madora mafuta mafuta ekuzora Sipo. sipo tauro apa unaye ndakapfeka mapatapata ezvinoti akuenda kwakuita sei kwakutonhora kwakutonhora saka zvinhu zvakatoomawo nehembewo kana maweksuto yeyelo ouyawo nawo kunoku Alright.
Eh. Ko message muda kuti chii kuvana venyu? Eh, muda kuti Vana vangu ndinongoti Mwari ngadai vaitawo nyasha vararama mune zvakanaka kusvikira ndauya achivachengetedza. Okay.
Eh. Pama muchitaura pane zvandapika. Mati mimi pamakabvunzwa nevanhu kuti uri right hauna kana zvinokukanganisa ukati hai nditi uri right and mukati even izvezvi ndiri right. Eh. Amunzwe kuti hapana pamunombozvisvora here kuti asi paya dee ndakazvidzora. Ah. Eh, hamuna muchine hasha here muchakatsamwa here haiwa kutsamwa moyo handisina kutsamwa wamusisina nekuti munhu angatore makore akatsamwa handiti ka Eh. muda kuti chii kuna jabu
ini ndinongoti kuna jabuwo dei mwari angoramba wachimuraramisawo mune zvakanaka chete Eh.